Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum għandna programm ieħor interessanti fejn se jeħodna dawra tajba ma' Malta u wara naqsmu l-fliegu u nitilgħu Għawdex fl-inħawi ta' Kerċem u San Lawrenz. Fl-ewwel parti tal-programm, Ilona Sciberras se tkellimna dwar ir-rabta mielħa bejn il-Mellieħa u s-Salina. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Simon Salafia se jeħodna sal-għolja tal-Mindbin f'Għawdex u jfellel sew it-toponimu biex jasal għall-etimoloġija tiegħu. Ejjew nibdew l-ewwel bil-Mellieħa. Min jaf kemm-il darba morna s'hemm u tpaxxejna bl-aktar bajja ramlija f'Malta, il-Bajja tal-Mellieħa, jew bil-prajjiet, dik li bl-Ingliż hija magħrufa bħala Popeye's Village. Postijiet oħra ta' interess f'dan ir-raħal, bla dubju, huma t-Torri l-Aħmar, Ras il-Qammieħ, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u l-Palazz ta' Selmun. Infatti, il-villaġġi ta' Selmun u tal-Manikata wkoll jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Mellieħa. Il-Mellieħa għandu storja antikissima u saħansitra naħsbu li 3000 sena qabel Kristu kienet abitata fi żmien il-perjodu Neolitiku. Dan nafuh bis-saħħa ta' diversi fdalijiet megalitiċi li nstabu. Ngħidu aħna t-tempju ta' Għar Żejtuna u diversi għerien u oqbra li fihom instabu biċċiet tal-fuħħar. Fi żmien l-okkupazzjoni Rumana u Biżantina, in-nies kienu jgħixu fl-għerien li jħarsu lejn il-widien tal-Mellieħa. Kienu jħaddmu l-ħamrija msaqqija bl-ilma ġieri u jidfnu l-mejtin tagħhom f'oqbra mqaxxra fil-blat. Fiż-żminijiet medjevali u matul il-perjodu Għarbi, kollox kien abbandunat minħabba l-attakki kontinwi mill-kursari Musulmani. Fi żmien l-Ordni ta' San Ġwann, is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa kien wieħed mill-aktar postijiet meqjum fil-gżira. Huwa dokumentat li diversi nies importanti bħal Gran Mastri, Rejiet u Isqfijiet kienu żaru dan is-Santwarju. Min-naħa l-oħra, is-Salina huwa villaġġ f'Malta magħruf għas-salini tal-melħ. U meta toqgħod taħseb ftit, jaf tasal faċilment għar-relazzjoni li hemm mal-isem Mellieħa. Però biex niskopru aktar dwar dan, inħeġġiġkom tisimgħu lil Ilona Sciberras. Tlaqna. Kif tbatti x-xemx sajfija
Ħa niskellmu fuq żewġ postijiet, il-Mellieħa u s-Salina, li ġeografikament huma daqsxejn imbedin, iżda minn band oħra tewmin. Bħalma tafu l-Mellieħa huwa villaġġ fit-tramuntana ta' Malta li jokkupa l-peniżola li ħafna drabi sejħula demp il-ħuta minħabba l-forma tagħha. Ma minn fejn ġiet din il-kelma Mellieħa? Mellieħa ġiet mill-kelma Griega melleka li tfisser għasel u tirreferi għall-industrija li kienet f'dik il-parti tal-pajjiż. Possibilità oħra imma hija x-xebh tagħha mal-kelma Għarbija melħ, minħabba li probabilment fil-Medjuevu jew qabel kien jinġabar il-melħ mis-salini li kien hemm mal-kosta. Anke jekk tieħu l-tliet konsonanti dominanti fil-kelma mellieħa għandek il-m, l u h li evidentament juru li l-melħ huwa parti intrinsiku mill-kelma mellieħa. Allura dan ifisser li l-post tas-salina u l-mellieħa għandhom l-istess tifsira. Tant hu hekk li fid-dizzjunarju ta' Ġużè Aquilina il-kelma mellieħa hija mfissra bħala salini li tfisser salt pans. Jiġifieri, jekk naraw imbagħad l-etimoloġija tal-kelma salina, din id-darba nirrealizzaw li ġejja mit-Taljan. U fil-lingwa Taljana, inċidentalment jużaw l-istess kelma li aħna ħadna mingħandhom. Tajjeb infakkru wkoll imma li l-kelma salini għandha l-kelma sale fiha li tfisser melħ bit-Taljan. U għalhekk mhijiex kombinazzjoni li s-salini li bl-Ingliż huma salt pans huma dawk il-kwadri mħaffrin fil-blat Li fihom jinġema' l-ilma baħar, jinxef u jsir melħ. Kif tbatti x-xemx sajfija, daqqet mota
Wara li qtajna l-kurżità bejn ir-rabta li nsibu bejn il-Mellieħa u s-Salina, it-tieni rokna se tiħodna f'Għawdex, proprju fl-għolja tal-Mindbin li tinsab fl-inħawi ta' Kerċem u San Lawrenz, bejn l-għolja tad-Dbieġi u Għar Ilma. Għal min bħali jħobb il-grammatika u l-etimoloġija tal-kliem, se jogħxa wara l-informazzjoni li se jisma'. Ta' dan, nirringrazzjaw bil-quddiem lil Simon Salafja li qasam magħna dan it-tagħrif. Biex tifhmu aħjar din ir-rokna, ippermettuli nfakkarkom ftit x'inhu l-att imtenni u x'jista' juri n-nom minn mat fil-Malti. L-att imtenni juri tnejn jew par. Ngħidu aħna saqajn, ġwinħajn, mingbejn, idejn u l-bqija. Kif tistgħu tosservaw, jispiċċaw bit-truf ejn jew ajn. Min-naħa l-oħra, karatteristiċi importanti tan-nom minn mat li għandkom bżonn għal din ir-rokna huma dawk li juri post jew ġabra ta' affarijiet. Ngħidu aħna il-post fejn ikun hemm ħafna żibel huwa l-miżbla jew il-post fejn jitrabbew ix-xtieli huwa l-mixtla waqt li post rinomat għall-intiena huwa l-mintna. Biex nifhmu t-toponimu minn Dbin, irridu nżewġu din il-forma tan-nom minn Mat u ngħaqqdu wieħed mit-truf tal-atti mtenni miegħu. Iżda biex ma niżvelax wisq, inħallikom fl-idejn tajba ta' Simon Salafia biex jitkellem dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma. Kif tbatti x-xemx sajfija, daqqet
Il-kelma li ħanaraw illum hija kelma daqsxejn unika. Huwa post f'Għawdex jgħidulu il-Mindbin jew il-Mendbin. Minn sorsi orali jiena ġieli sibta wkoll ġieli qalwieli anke dokumentata il-Menġbin. Ġieli b'mod iktar leġġer sibtha dokumentata ilmi dhenbi, u din nistqarr li hija kelma li lili ħawditni mhux ħażin biex insib l-etimoloġija tagħha. Ħa naraw fejn qiegħda din fejn jinsab dan il-post. Dan il-post jinsab l-iktar ħa ngħidu hekk fin-naħa ta' bej Kerċem u San Lawrenz Għawdex, bej ta' Kerċem u San Lawrenz Għawdex, u qiegħed eżatt bejn żewġ għoljiet dik li hija l-għolja ta' Dbiġi, li huwa l-iktar post għoli Għawdex, u l-għolja l-oħra li hija ta' Għar Ilma, ta' Għar Ilma. Issa minn fejn ġejja l-kelma eh, Mendbin? Mela, l-ewwel ħaġa Li nixtieq ngħid huwa illi l-etimoloġija tagħha hija minn tbin bit-te. Issa minn tbin ġejja minn nom minn mat illi huwa mintba, mintba. Biex nifmu eżatt x'inhu nom minn mat, nistgħu ngħidu illi għandna pereżempju xitel u minnu noħorġu mixtla. Għandna siġar u noħorġu mażġar. Imma għandna wkoll verbi. Ħa ngħid eżempju ieħor għandna l-verb niten jew jinten u hemm post l-imqabba li għandu l-istess forma li huwa il-mentna jew il-mintna fejn il-katakombi. Mela, il-verb li ħireġ minn mintba huwa il-verb natab. Natab huwa verb li ma tantx huwa komuni li huwa verb li jintuża jafuh min kien jagħmel il-fuħħar meta kien jipprova b'subajh eh, il-kbir jipprova jifforma il-bem jgħidulu, jipprova jifforma isu meta jifforma l-fuħħar jifforma isa l-ponta. U allura mintba hija bażikament olja. U għawdex huwa mimli minn dawn il- Min tbiet, min tbiet. Ġifieri min tba' huwa singular u min tbiet huwa plural. Nistqar allura kif minn fejn ġiet il-kelma min tbin. L-iktar ħjiel illi sibt huwa mid-dizzjunarju ta' Serracin Onglot, il-Miklem Malti, li meta jispjega għar ilma jgħid illi għar ilma jorbot ħelu ħelu ma' ma' l-għolja l-oħra li hija ta' Dbiġi ma' ġenbu bil-Wilġa tal-Mintbin. U allura Mintbin hija l-forma djalettali ta' Mintbejn li huwa l-forma tal bħal ma għandna għajn, għajnejn, għandna koxxa, kuxxtejn, biċċa, biċċtejn. Huwa dak li jgħidulu l-għadd imtenni fil-Malti. Mela Mintba hija waħda, Mintbejn hija tnejn għax hemm żewġ għoljiet, waħda ħlejn l-oħra, u l-forma djalettali hija minn dbin. U b'hekk ħriġna dan din it-tifsira tal-kelma minn dbin illi hija waħda mill-ftit toponimi li tinsab fil-Malti fl-att imtenni. Nistqarr li t-toponimi fl-att imtenni fil-Malti huma rari ħafna, jien s'issa din nista' ngħid li hija l-unika ehm, post, l-uniku post f'Malta li jinsab fl-att imtenni.